Hûn dengê xwe venekin. Baş e, ez rica dikim ji we, dengê xwe venekin. Çima? Bo ku pir qerebalix e û her kes tiştekî be jî min tiştekî fêm nake, temam? Û îro strana me strana rengan. Em ê renganîn bibin îro. Erê, bi kurdî em ê navê renganîn bibin. Navê strana me Newsî. Emeya Rengan. Baş e, bi Zarok TV de jî we temaşe kiriye. Ez ê anha stranê vekim. Hûn amade ne? Tamam. Dengê we digirim îcar. Mama. Mama.

Çiye mikrofona bir ez niha nikarim ji bir kontrol bikim. Dikarim qet herkes mikrofona xwe bigrin em dest pê dikin tamam? Tamam. Ve nekin qet ve nekin mikrofona xwe. Tamam. Bersin nekin. Erê. Ka min e ren. Erebeyên sor. Hûn jî li malê dubare bikin. Erebeyên sor. Tamam. Hatin dor bi dor. Dubare bikin li malê. Hatin dor bi dor.

Dor bi dorin. Tamam. Kan binerin em derbas bin. Erebeyên zer. Dubare bikin. Erebeyên zer. Bûne gulover. Gulover. Gulover. Erebeyên zer bûne gulover. Zer in, zer in. Zer in. Û gulover in. Gulover. Gulover. We dît? Guloverek mezin, gulover. Erebeyên şîn. Şîn. Binerm ez çawa dibêjim. Şîn. Erebeyên şîn.

Erebeyên reş, reş, reş, wa tên meş bi meş, wa tên meş bi meş, meş, bidin, meş, meş, reşin, reşin, xweş dimeşin, wûhû, xweş dimeşin, her kes wisa bike, her kes bimeşe wisa, bira her kes bimeşe were. Xweş dimeşin dimeşin ne wisa? Oha spî ne nerin spî keskin spî ne keskin û

xemrî an jî binefşî. Lê ji ber ku di stranê de mor li hev dihat me gotiye mor. Mor yan jî xemrî ka bejin xemrî an jî binevşî. Hin mor in û û binevin kum li ser wê heye we dît û helesor in. Rengê pênûsa min çi ye? Helesor e. Binevin helesor. Ne wisa? Helesor. Tev bi hev re, hemû bi hev re, bi hev re Dibin çi? Keskesor. Keskesor we dîtiye kengî derdikeve? Dema ku tav heve û dema baran dibare li ezma re wisa rengorengo tiştek çêdibe. Navê we ya keskesor e. Ne wisa? Temam. Aha îcar bêze bikin baş çavên xwe vekin baş binerin erebeyên ez ê bêjim hûn jî dubare bikin li malê mîkrofon venekin û dubare bikin erebeyên sor hûn jî bêjin erebeyên zer xêz nekin erebeyên şîn erebeyên reş erebeyên spî

Erebeyên mor, erebeyên binefşî, erebeyên xemrî û erebeyên helesor, rengê pênûsa min, helesor. Tamam? Ka ji amnavê renga bêjin sor, hûn jî bêjin sor, dubare bikin sor, devê min jî binerin çawa dibe sor, zer, şîn, reş, reş, tamam ez bêm reş, spî, spî, Spî, kesk, Kesk, kesk. kesk, Mikrofona xwe veneke. Mişmişî. Em carna ji vê here dibêjin porteqalî jî. Temam? Porteqalî. Ji ber ku rengê porteqalê lê ne wisa? mişmişî, porteqalî û binevşî, kabejîn binevşî an xemrî, kabejîn xemrî, dengê xe we hat bîra we, min e xe, xemrî, ji vir derdiketine, destê xwe bidin qirka xwe, dengê xeyê ji bo hûn derxin, ewsa ji vir derdikeve xe, ji qirikê, xemrî, Xemlî. Pir baş. Û hele sor. Rengê pênûsa min. Ê. Îja ez ê careke stranê bêjim. Dibe? Hûn qebûl dikin? Dengê min pir nexweş e lê îdare bikin ha. Erê. Ez ê tembûrê lêxim û stranê bêjim. Baş e? Amade me? Temam. Temam temam temam hadî. Ê ka bisekin ev du care ez vê amûrê nedixim. Berî ku ez stranê bêjim ez vê amûrê bi we bidim nasîn. Navê vêya çi ye hûn dizanin? Navê vê amûrê? Ez vay dinvîsînim li vê dira. Tembûra sêtêl. Navê enstrûmana min tembûra sêtêl e. Çima? Ji ber ku sê heb guhê wê hene yek, do, sê. Yanî sê heb têlê wê hene. Yek,

Ohoyy! We dît? Îcar, kam bidem mela. Em mêze bikin. Em carek din dubare bikin. Ez bêjim, hûn jî bêjin. Erebeyên sor, hûn jî dubare bikin. Erebeyên sor. Erebeyên zer, Erebeyên şîn, erebeyên reş, erebeyên spî, erebeyên kesk, erebeyên mişmişî, erebeyên mor, erebeyên binefşî, erebeyên xemrî û erebeyên helesor. Îcar em bifikirin, dibe ku ev ne erebe bin, ma mecbûr erebe be, dibe ku ev pênûs bin.

Îcar, pênûsên sor, pênûsên zer, pênûsên şîn, pênûsên reş, pênûsên spî, pênûsên kesk, pênûsên mişmişî, pênûsên xemrî û pênûsên helesor. Şûna erebê hûn kîjan peyvê tê xênê kêleka wê navê renga bêjin. Ne were? Û em bêjin kursî mêze bikin. Kursî. Kursî. Binerin. Kursî. Dibe ku ne erebe be, dibe ku ne pênûs be, kursî be. Kursiyê sor. Navê vê ya çi ye? Kursî. Kursî ku em li ser rû bine ne were. Kursiyên sor, kursiyên zer, kursiyên çîn, kursiyên reş, kursiyên sipî, kursiyên kesk, kursiyên mişmişî, kursiyên binefşî û kursiyên helesor. Em peyv diguherin algedra binevin, em vana diguherin û nav wek xwe dimînin. Ne were. Nav jî wek xwe dimînin. Wedît? Şûna erebê biguher hûn her tim îja li malê hûn jî hûn jî li malê vî tiştî bikin. Temam. Me got erebe, me got pênûs, newere, me got kursî, li mala xwe navên tişta. Çentê we heye ne wisa hûn çente davêjin milê xwe de ma diçin dibistanê. Çentê we heye. Çenteyên sor, çenteyên zerr wekî din hûn dikarin gelek tişt avêjin. Baş e? Ka ji an binerin Wedî di li vir çi heye? Erebeyên sor û erebeya sor. Erebeyên sor gelek erebe ne, gelek in. Ji bo em dibên ên, erebeyên. Wexta ku bû gelek tişt em pirjimar dikin wê. Binerin. Pirr, ev pirr mana gelek in pirr erebeyên sor, ev jî erebeya sor. Yek tenê yek yek. Nare. Erebeyên sor, erebeya sor. Pênûsên sor, pênûsa sor. Kursiyên sor, kursiya sor. Wexta ku em dibêjin ên gelek in. Ên. Ku ên ka dubare ên. Ku ên were peyvekê dibin pir. Û a yek tene yek çi xemgîn e li mêzra tena serê xwe ye. Hûn jî dubare bikin ka erebeyên sor erebeya sor ê heman tişt li vir jî erebeyên zer gelek in erebeyên zer û yek tenê pir yek. Wexta ku em dibêjin erebeyên zer em nizanin çend hebin yek, em du hebin, sê hebin, çar in, pênc in, deh em lê ji yekê ne yek e, ji yekê bêtir e. Wexta ku em bêjin erebeyên pir in, em bêjin pênûsên zer gelek pênûs in, em nizanin çend hebin. Em bêjin kursiyên zer dîsa pir in, em nizanin çend hebin. Lê em bêjin erebeya zer yek tenê ye, pênûsa zer yek tenê ye, kursîya zer yek tenê ye. Temam? Ew kî ye dengê xwe vekiriye? Deng tê min a, deng tê, deng tê. Zûka baz e dengê xwe bigire. Temam. Pir baş. Wê erebeyên heman tişte ne wisa dubare bikin. Erebeyên şîn gelek erebe ne. Pir. Ev pir in. Ev jî yek tenê ye. Erebeya şîn. Yek. Çima pir dibin? Ji ber ku em dawiya peynê Ên, qertafa ênê tîn. Ên, ka bê jin? Ên, dubare bikin hûn jil cem xwe? Ên, erebeyên, pênûsên, kursiyên, çenteyên, ne wisa? Reş, Pir reş. Erebeyên reş, pênûsên reş, kursiyên reş, çenteyên reş, bextên reş. Ay, hinek mirov jî hene bextên wan reş in. Ji bo jî em bin bextên reş. Dîsa pir ne were ên ên a. We dît? Ên heye û a heye. Ên pirre a yek e. Pirr gele û yek yek tane. Yek tane. Ahay ev jî erebên spî ne. Erebeyên sipî, erebeya sipî, pênûsên sipî, pênûsa sipî, çenteyên sipî, çenteyê sipî. Ne were? Ka meze gelekin vana ev jî yek têne ye. Pênûsên sipî, pênûsa sipî yek tenê. Em vêya jî derbas kin e û çend rengê me dibîne gelo? Erebe yên kesk. Kesk. Rengê pelê dara jî kesk e ne were? Rengê Erê. dara jî kesk e. Erê. Pir yek tenê Erebeyên mişmişî an jî porteqalî. Mesela hinek zarok jê dibêjin porteqalî. Erê rast e rengê porteqalî ye jî. Ne were? Dibe ku porteqalî be. Binerin qedeha min rengê wê çi ye? Porteq mişmişî ye ne wisa? Em dikarin bêjin fincanên porteqalî. Ne? Fîncanên porteqalî, fîncana porteqalî ya we dît. Îcar, ev çi ye? Heştê adarê ji xwe tê, ev jî mor e. Ne were? Kîjan mor e? Divê mor Dikarim bêjin binefşî û dikarim bêjin xemlî. Temam. Li her herêmeke Kurdistanê navekî jêr dibêjin. Dibên binefşî, binefşî, dibên mor, dibên xemlî, her sê jî heman pey bin. Erebeyên mor, erebeya mor, erebeyên binefşî, erebeya binefşî. Aha! Hûn dizanin ez heya hatim zanîngehê jî yanî ez min nizanîbû rengê helesor navê bi kurdî çi ye. Ez pişt re hîn bûm. Min nizanîbû. Ev reng çi ye ev reng? Helesor. Me jê re digot pembe me nizanîbû. Ji ber ku me bi tirkî perwerde dîtibû me navê wê tirkî digot. Lê navê wê çi ye? Helesor. Ka bêjin? Helesor ê ji bîr nekin ha kêm kes dizanin rengê helesor. Navê vî rengî. Helesor. Helesor. Her bijî ji we re. Helesor. Helesor. Ka vatîşa mêzekin û çi?

Keskesor. Mezar hemû keskesor welî gelek gelek reng hemû hemû reng wek ba hevdû wek me û çawa hatine ba hev gelek dengin we çaxê çi çêdibe keskesor çêdibe. Ka dubare bikî keskesor.

Aram. Dengê xwe veke.

Erebeyê sor hatin dor bi dor. Hûn jî li cem xwe dubare bikin. Bes mîkrofonê xwe ez naxwazim hûn mîkrofona bê. No. Kî mîkrofonê vedike ez wan ji dersê derdixim. Derdixim ji dersê. Kî mîkrofona xwe vekê ji dersê derdixim.

Zerin, zerin, gloverin. Glover, ji bîr nekin. Glover yanî glover, tamam? Ev e. Ka bi destê xwe glovereke çêkin. Glover. Glover. Bêjin. Glover.

Em dîsa bêjin Glover, destê xwe jî çêkin. Glover, sêgoşe, Segoşe, kargoşe, karoşe, goşe, goşe. Goşe.

Gilover, sêgoşe, sêgoşe. Evet, sêgoşe. Çargoşe. Çargoşe. Dakikayekê ekrana min çû. Bisekinin, biborînin, biborînin, biborînin. Biborînin. No.

Em dibînin. Temam? Tamam mamoste. Em em dibînin. Ev çi ye? Erê. Mamoste keşke ders Ahmet Gazi. Meş ve meş.

Tev bi hev re. Tev bi hev re keske sor in. Îşa, em werin. Tev keske sor ê. Tev bi hev re, tev, tev bi hev re keske sor in. Temam?

Sor, zer, şîn, kesk, mişmişî, spî, helesor û xemrî. Çi heye çi ha ferq nake. Rahêjin kaxezek biçûçik binivîsîn û herin li binê wê xin bêjin. Sor, bêjin reş. Baş e, navê wan renga, bira dê û bavê we jî alîkariya we bike dengê min dê we ne wisa. Li malê van rengên ku em hîn bûn, li kî dirê heye ferq nake, kaxezekê biçûk û biçin pêk bizeliqînin. Baş e? Baş e. û vê stranê bikin, ez derbikin û ez derbikin pişt re hûn dikarin çi bikin hûn zanin? Ez ê niha tiştekî bikim ji we re? Nêzer, Ez ê niha telefona xwe li vir binivîsînim, baş e? Deqakê, Malbat biraqe telefona min binivîsînin, erê? Yek deqe. Ka deqakê temam. Û hûn dikarin bi WhatsAppê ji min re bişînin, ev telefona min e ez bay dinivîsînim. Deqeyekê. Hûn. Ev ya. Ev numara me. Wê numareyê bikişînim. Mamoste gote. Hûn dikarin bê te stranê qeyd bikin, stranê bêjin, navê renga jî bêjin, bi vîdeo bişînin ji min re, em ê ji li vir wan parve bikin, temam e. Bêrî vay zarok dikevin dersê û dersê hîn dibin erê.